Kif se nkun naf li workout għamiltu tajjeb b'tali mod illi ħa jgħinni biex nersaq naqra iktar lejn il-goals tiegħi? Naturalment, mhux kull workout intom ħa tħossukom warajh jew waqtu l-istess, jiġifieri anke jekk tkunu pereżempju qed tużaw partijiet minn ġisimkom differenti waqt dak il-workout forsi kemm tieħdu pjaċir jew le ħa jvarja skont intom x'tieħdu gost l-iktar tagħmlu. Però minn skala ta' wieħed sa għaxra, Nixtieqkom illi kemm jista' jkun timmiraw illi meta tagħmlu workout, intom tħossukom illi tajtu s-seven jew eight out of ten minn tagħkom. Tajjeb? Għax hekk aħna nkunu, kif qed ngħidu għamilna daqsxejn ta' progress, imqar għal dakinhar, allura aħna responsabbli naraw ġurnata b'ġurnata. Issa, tgħiduli dejjem jien nista' nkun seven eight nine, pereżempju, le, mhux il-każ. Imma jekk intom speċjalment anke qabel ma tmorru għat-training, tħossukom illi intom qegħdin illum bej one u four, jiġifieri normalment tkunu ma tifilħux, billi tmorru għat-training m'intomx ħa tagħmlu ġita. Anzi jista' jkun illi dik il-marda li forsi għandkom iġibuha naqra agħar. Jiġifieri jekk pereżempju jkollkom influwenza, hemm ċans li l-għada tqumu iktar magħkusin. Allura jekk tkunu batuti ħafna minn one sa four, kemm jista' jkun nibqgħu id-dar. Jekk tkunu pereżempju five, six u tgħidu isma' ma niflaħx training naqra challenging illum imma niflaħ immur mixja, hemmhekk ngħidilkom iwa ta' morru mixja għax il-mixi jgħin illi ħafna kundizzjonijiet, ċertu sintomi ħa jġibhom aħjar, jiġifieri inti ħa tħossok aħjar anke wara dik il-mixja. Seven plus kif qed ngħidu mur agħmel dik il-workout u ara li qed tagħti kemm jista' jkun tagħha. Dik number one. Number two, Tara li inti workout huwa suċċess jekk tagħmel dawk l-affarijiet li tħobb. Tgħidli dejjem ħa nsib exercise li jogħġobni le. Imma naturalment, prova inti tħallat ma' nies li huma bħalek, mela per eżempju jekk inti mara, jekk għandek ċertu età, jekk għandek per eżempju it-tfal llum il-ġurnata mfarfrin, Prova ssib nies illi huma tat-tip tiegħek. Forsi inti ma tantx għandek esperjenza fl-exercise, mela qatt mhux titħallat ma' nies illi forsi huma esperti u ilhom jittrenjaw ammont ta' żmien twil, għax inti ħa tħossok ħuta barra mill-ilma u ċ-ċans huwa li ma tantx tkun komda. Jistgħu ta' madwarek jgħinuk ta' biex forsi anke tintegra, imma daqsxejn iktar diffiċli. Jien nirrakkomanda li ssib nies illi jkunu tat-tip tiegħek. Naturalment, sib ukoll nies illi għandhom l-istess ambizzjonijiet tiegħek, mela jekk inti tixtieq titlef ix-xaħam U tittownja, tmurx tfittex nies li forsi jagħmlu ħafna maratoni għax naturalment it-tip ta' training tagħhom u l-ambizzjonijiet tagħhom huma differenti minn tiegħek. Importanti ħafna wkoll li tkun taħt il-gwida ta' kowċ professjonali, jiġifieri illum il-ġurnata hawn ħafna għajnuna wkoll. Ejjew infittxu dik l-għajnuna. Meta jiena per eżempju jkolli bżonn parir legali, mhux se mmur għand skarpan imma ħa mmur għand avukat. Mela, fejn jidħol dawn l-affarijiet, ukoll araw illi min qed jgħinkom, il-kowċ li qed jgħinkom huwa kwalifikat, jaf x'inhu jagħmel u għandu wkoll anke ċertu riżultati illi huma ta' prova ta' x'kien kapaċi jagħmel lil nies illi huma bħalek naturalment. L-aħħar u mhux l-inqas ħudu pjaċir dejjem araw illi dak li ħa tagħmlu huwa xi ħaġa illi qed tagħtikom sodisfazzjon għax mingħajr dak is-sodisfazzjon intom ħa tifqu tagħmlu li qed tagħmlu. Jiġifieri jekk int illum qed tagħmel xi ħaġa kontra qalbek Tista' tkun xi pjan ta' ikel illi qed iġegħlek tħossok għajjiena batuta bih. Jista' jkun xi tip ta' training illi tistħi tissija l-mument meta tkun qed tagħmlu. Għid isma' hi, wasal iż-żmien li nsib xi ħaġa li nieħu gost nagħmel. Għax l-importanti mhux li nipprova nkun perfetta għal-lum, imma li nkun imperfetta, jiġifieri li ma nkunx perfetta, però għat-tul taż-żmien. Għax dak in-naqra ta' kuljum ħa jgħinek ħafna iktar mill-perfezzjoni illi inti tgħid isma' jiena bilfors irrid nagħmel kollox bl-eżatt jew skont kif qrajt fuq l-internet. Le, sib x'inti komda inti u agħmilha kemm jista' jkun ta' spiss għax hekk li ħa naraw imbagħad ir-riżultati. Niltaqgħu!